Enyi bu nu yɔ ne. Nye me va nu ɖe gɔme se. Ŋutsu ye ne klo va fia mi fia gbe ɖe gbe ye. Ŋutsu a ɖe fi me ka va klo nu ɖe ke gɔme se mo ye. Ah, oh papa mu lo ɖe. Edzo yi mɔ dzi. Ah, yi mɔ dzi a. Wala be ena me nya be ebe ma ŋlɔ gbalẽ wo da ɖi. Mekɔ mu ŋlɔ keŋ. Persiatɔwo dze aƒetɔ gãwo, tasiwo yiwo nele Ghana me ƒo ka ɖo keke ŋu be ne ɖo edzi kɔa ɛ dɔ ma me de eme. Wova gblɔe nam be ewɔ dɔ. Tso o ɖeko anyi ne wokɔ ado ɖe dzi keke.
Ɔse tasi be kpɔ efɔ nyuie ɖe. Kpɔ efɔ nyuie ɖe.
Be ame siawo keke da ɖi vɔ. Ko srɔ wa me ba ŋtsɔ me ba xɔ me ba se vi via yi na me ma via. O papa ŋgba ci ji o tɔ nya be na gatɔ gã ɖe wa ba djoa etɔ atrɔ ɖo bu le Afrique du Sud ye trɔ ɖo gã ɖe ŋtɔ lo eya gba kpe ŋu ke le lo me fi ya o eya me gblɔ la ɖe ma dzi si tɔ avi le wa ku la. Humm fifia wo yɔe be ɖe ma be wa kɔnta le funu ebe djoyi. Ga ezu ŋu mele dua me gblɔ. Mele nye ma me yibɔ yi ma yi are o. Nenema ko aya ke dua. Ne kpe yibɔ wa bia ta wo gbe wa. Kɔsira ve tɔn ko me gblɔ ke ne gblɔ yi ɖe yevu de. Nye ama wa kɔ vi ɖe. Ne tɔn gblɔ bi na. Eh. Ya kplɔ mama. Akplɔ papa. Awo ne kplɔ ngba.

Sia be agbalẽwo katã ŋu wosɔ gbe vɔ. Eye ne wòava aƒe, ne menu ɖeke hã srɔ̃ ɖe ɖe ewa, ele be nu ya wɔ ɖe blematɔ dzi. Ewa me ma me ma dzodzo dzi egbe ma gbe ga egbe gbe wòkɔ ɖe ma gbe ɖum kekekeŋ va fɔ ɖewo ɖe nɔwo ɖum kekekeŋ.
Ene tɔ ye baba xɔ tɔ mi o. Fɔ ye va le ku ɖe fi be enu ye fɔ kpɔ kpɔ kpɔ kpɔ.
Alo sra me. Esa esa esa mɔ esa ne mi wa mɔ ye. Ta ɖe me dzi me ne ne le dzɔ me kɔ se ne kɔ wa do ɖe dzi ye se ne kɔ wa do ɖe dzi ye ga ama ye le ɛɛ eyi eyi me mi wa ɖe. Ita kò me bia ta lo.

Wa ɖe. Ee. Me tu nu be nɔ aƒe ya be va. Nɔ va va. Nɔ va va. Nɔ va zɔ mɔ mi ɖe. O bɛ. Ɔbɛa. O le be na ne eye zɔ mɔ de. Da nɔ yi hã yi tete fo yi. Awo. Wei zɔ. Yo. Wei. Wow. Ah. Wazɔ ɖe miawo. Mekpɔ dzidzɔ ɖe kame tso me kple. Alo.
Menye dzidzɔ.

Ewɔ dɔ ŋu keŋkeŋ hafi woɖii ɖe ŋgɔgbe. Katapila wòku ɖa. Katapila nɔa ne dro mawa ye ŋutɔ maɖɔli nu madzii nu.
Ɖevi fɔ. Yo nɔvinyɛ si nede míaƒe amedzro vevia gbɔ.